pa duru lai despues go lo a bende un miyon go berde kumpe kuatro mayon miyon e ne kas kaminda señora Maria Ribera ta biba ei einan lo staba ta hòrta bai landa tin ke no pia den awa kohe awa ta tin un un renbak boichi kas ei einan lo te hòrta laba kar bo no yega kas pa nan sa di riba no tende. Señora Maria ta biba den e cas. Cu e laña y como la bin na dje, no sa. Sa si no sa cu Gobierno a cumpra intera tereno y foey de la fuente. Awor, si bo ke sa, bo por papia cu mi despues, nos ta splica bo. Ey, Sholan, no ta bay na esey, no ta bay na esey. No, mi sa, mi sa. Pero meneer, como. No bay, please. Te nes a kla. Men pras, men, no, no, no, paso bon ta, bon ta, bon ta yama mi mama for asina, y si? Bon ta yama mama for asina.

Di nos aki na skina, na e T-kruising. Awel shownan, ta bon pa bosnan konosé bosnan historia. Pasobra mi ta purba, mi tin kuarenta i piko aña den polítika, pero kohehe no tin mester tin ningun miedu, pasobra. Mi formacion demo cristiano ta bisa, Tur locual cu bo haci den scuridad, Papa Dios ta mir'é. Anto Evangelio ta bisa, Tur ora bo ta den cierto posicion, bo tin cu wak ki bo por haci p'esun di mas chikito di bo yunan. Anto bo tin cu duna cuenta y razon. Esey ta mi compás. Esey ta mi compás. Minister President. Mi tabata diputado di anto e meneer ta insinua awor ey un sa con el a hañe. Minister president, mi tabata mi tabata diputado di domein beheer den añanan shetenta. Cadena na Jeremie. A forma e pueblo di banda abou, Otilio Hoy di West Punt, otro di cierto difunto di Lagun, mi no ta menciona nomber, pero en todo caso a bini movecion anto nan a bin protesta na bestuurscollege caminda ami tabata Diputado di Domein. Paso pueblo di banda bou mes no por a drenta playa di Jeremi. Anto Mnr. Harry de la Fuente cu tabata doño di cierto partinan ayabanda di caya bay cu e tene playa, e kier a traha resort di Jeremi bay cu e caminda tin e dos otro resortnan e bo awor aki.

Anto habié p'e pueblo. Pasobra un ta tin manera pa konvensé Harry de la Fuente pa hendenan pasa bai playa. Ke mèn dies mil vierkante meter ku bo por a habié lei. Anto ora a habri e mondi, pasobra kaminda manera a bisa tur e kosnan ku ta tuma lugá bèrdat, kaminda a habri mondi, a deskubrí. E casita ey, sin bentana, sin porta, pa ta bati fleermuis, decai. Dios descansa cola, sluis. Paso te a yuda mi dreche. Cola, sluis, djaki, lagun, carpinte. Anto, despues mi ruman cu ta den asuntu di horeca etc. Su kompania a haña erfpacht, seka gobièrnu i asta djea djawe, òf último aña, tres mil doshent i djeseis florin ta pagando na erfpacht p'e bida tereno. Anto mi ta reta e meneer dje awor ei, bai chèk kiko tur hende akinan na banda abou ta paga den e liña ei na erfpacht. na erfpacht. E sta tristu meneer. E sta tristu. Chonan, si mi ta paga erfpacht na domein, mester tabata tin un decision op een gegeven moment. Palabra caba. Como mi quier a puntra con nos por ta si parti di e grupo? No, sorry. Con mene... Sorry, paso mi... Ok, minister president, mi quier a puntra con nos... Danki, señornan. Minister President, mi kier a puntra kon no un hende por hasi parti di e grupo ku bosan ta bai pone, paso manera mi a splika mi tin hopi idea kaba paso Pero bon, a mi na, mi siñor no ta papiando aki ta mi cas. Kema mi ke papia ku bo tokante kon nos por hasi parti, paso mi tin hopi idea ku mi ko yuda e architectnan pa wak con nos ta bai dilanti. Paso mi ke desaroyo, pero no e manera ei.